Özümi erbet bilen baksam kime jaň edýär. Häzir indi İstanbul'a gelemden bäri deňize gidýän, özüm şu taýda oturyp, deňizle gürleşýän. Hiç kime jaňam etmeýän, hiç kime derdimem aýtmaýan. Özümi erbet duýan wagtym häzirlikçe şu ýaşyma çenli Nemem bolmady. Adama geregem däl ýaly indi bu durmuşda telefonymyz bar ha oň. Tüweleme TikTok bar, Instagram bar, adamlary adamlara tomaşa edip bar edip sowuk goýberýän. Adama jaň etjek bolamok garaz.
Erbet bolanda men W opşim hiç kime jaň etmeýän. Hiç kim bilen paýlaşmaýan. Paýlaşamok erbet bolanda. Gowy bolanda paýlaşýan.
Pully dostlaryma jaň etýän.
Men jaň edemok duwa edýän.
Iň gorkýan zadym, meň özüm aladaçyl, alada etýän, köp alada edýän, şo zatdan gorkýan. Öňümi pikir edýän. Bu günki bu günkim bolsa ýa bu günkim tapsam, ertirkim gaýgy däl diýip bilemok men. Alty aý, bir ýyl, bäş ýyl, on ýyl Öňüm ala düz ala degýän.
Soň demde puşman bolup gitmekden. Nämeden gorkýaň? Hudadan gorkýan-da, ýöne zat durmuş tarapyndan soradyň. Eý, walla bu hakyky bu soraga jogabym ýoga. Iň, ýagny,

Tiba, köçede aç galan birini görsem ýa bolmasa bize nuždatsy eden birini görsem takoý duýgulanyp bilýän. Bu bir aýdymam bolup biler, takoý ruhuňa işlän bir aýdym bolsa duýgulanyp bilýän. Iň soň gyzy haçan agradym? Mundan iki aý öň gyzym üçin aýdym ýazypdym, şony ýazyp duran wagtym, şony ýazyp bolup diňlän wagtym aglapdym. Diňläp otyrkam duýgulanyp. Iki aý.
Iň soňky sapar oglum bolanda agladym. Iki müň on sekizinji ýylyň on altynjy awgustynda. Bagtdan.
On gün öň. Pulum gutardy, şoň üçin agladym.
Iň soňky gezek haçan agladym? On, on sekiz ýyl mundan öň. Gözüme ýaş gelip aglap gördüm, ondan bärde aglap görem ýok.
Näme üçin? Eý, agla, aglasym gelenok, gynanamok Hudaý jana şükür, Allah, Allah diýäs diýdi. Ýok, näme üçin agladyň şo wagt? Hä, o wagt näme üçin agladym? O wagt maşgalamdan bir Uly aýal doganymyz ýerini ýerini üýtgetdi, o dünýä göçdi. Ana şo, şonda erbet ýykylmasamam, ýykylman bäri ýan boldum. Ana şonda aglapdym. Ondan, ondan soň aglamadym. Aý bir sähelçe bir zat ýadyma düşüp, gözýaş gelen bolmagy mümkin, ýöne kän aňsat-aňsat aglaýan oglan däl men. Urubam aglady gelenoklar.
Bir media döwüň başynda.
Inşallah bäş ýyldan soň şu wagt on adam tanaýan bolsa meni. Bäş ýyldan inşallah ýüz müň adam tanaýar. İnşallah ynanýan şoňa.
Özüm bäş ýyldan näil görýän. Pully milýoner.
Özüm bäş ýyldan soň nesip bolsa ata watanymyz Türkmenistanda görmek isleýän öz özümi. Hawa ondan aňyrsam maňlaýda nirden çykjak görüberis.
Öýlenen, öýli işikli maşgalaly kak položeno.
Ýaşlara maslahat. Söýüň, söýlüp ýaşaň, isleýän zadyňyzyň yzyndan mydama ylgaň. Höwesiňizi hiç bir wagt, hiç bir zatda höwesiňizi gaçyrmaň. Öňüňize nähili problemalar çyksa-da, hemmesini bir şekilde ýeňip geçiň. Diňe öňe! Telefona kem üns bermesinler. Hawa. Başga iş, iş durmuşyna, ýaşaýyş durmuşyna esasan köp üns berseler, kösenmezler. Ýok, telefon bolmasa bolanok diýselerem, haýdasynlar TikToga, Instagrama. Tüweleme. O taýlaram bir indi durmuşymyzyň mundan beýläkki nemelerinde bu zatlaram bir hünär boldy. Şonuň ýaly. Ýaşlara maslahat, Pul gazanyň, gazanan puluňyzy sowmaň, eliňizde saklaň, gün geler, şo pul gerek bolar size. Men kän şonýalak ýalňyşlyk goýberdim. Siz bir goýbermäň. Ýaşlara nesihatym, eger men on sekiz ýaşyma yza giden bolsam, birnäçe zadyň yzyndan däl-de, bir zadyň yzyndan bökerdim.
Iň degerli berip biljek maslahatym. Maksadyňyzdan dönmäň. Maksatly ýaşaň. Maksadyňyz bolsun. Gorkmaň. Ondan hem pul birikdirmäň, adam birikdiriň.
Iň gowy görýän, iň gowy görýän zadyňa üns berýäň. Nädemde şadyýan bolarkam diýýäň. Özüň şo taýdan gözlemelimikä diýýän menä. Meň pikirime şol iň gowy görýän, halaýan kinoň bolup biler, artistleň bolup biler, aw, şol sanda tiktokerler bolup biler. Nähili şadyýan şatlanjagyňy, nädeňde şatlanjagyňy bilýän ýeriňden, bilinýän ýerinden özüňi tapsa bolýar.
Özüňi nädip tapmaly? Pul bilen. Pul bilen bolmajak zat ýok. Bir ölin, direlip göreniň.
Özüňi nädip tapsa bolýar, men aýdaýynmy? Hakyky sen özüň näilik bolsaň özüňi o şekilde alyp baran wagtyň özüň kimligini bilýäň. Artistlige salyp özüňi aslynda şeýle men prosta e, aslynda bir prostoýrak adam bolsam mysal üçin muny baý sumaklara, neme sumaklara degişli edip aýdýan da e, özüni has başgaça görkezjek bolýarlar. Ýok. Siz nähili bolsaňyz, özüňizi şoň ýaly alyp barmaly, sada, sada göwünli bolmaly, eger elbet sada göwünli bolsaňyz, şoň ýalykrak, şo wagt seniň hakyky kimligiň orta çykýar, meň pikirimçe.
Köp ýalňyşmaly, ýalňyşyp, kän ýalňyşyp.
Özüňi nädip tapmaly, men müň. ymykly jogabyna berip bilmeýän, ýöne nädip tapyp bolýa? Ýalňyşyp maksat goýup, gözläp, ilerläp, ýalňyşyp, ýykylyp, turup, büdräp, ýene ylgap. Maksadyny ylgan adam özüni tapar.
Meni bagtly edýän zat gülüşmek, degişmek. Hawa, ýerine görä azajyk dawa-da, jedel-de gyzyklandyrýar meni we şuňa meňzeşler.
Meni näme bagtly etýär? Pul.
Hasabyňa duýdansy gelen pul. Meni bagtly edýän zat. Birazjyk näme boljak ýöne gyzym. Gyzym barlygyna begenýän. Men şoň üçin bagtly.
Meni bagtly edýän zat maşgalam, çagalarym, oguljyklarym.